An an ja Homa Bay County to kendo ung'eyo maber ni an che jasiasa ma madhari kae. Alal mana matin nikech Ruto nondeng'ona kamoro koro naloko dak nadhi but kuma nomiya tich ok ni napondo aringo aweji. Koro kawuono abiro kar kae mokwongo kapok adhi mabor an adwa wacho weche moko matin to an nachwera nawacho adieri. Ka nadonjo ka asebedo ka chakre okinyi, pok ayudo thuolo, but koro ayudo thuolo. Koro ne jakom, an kabiro ka mokwongo, nitie chacha moro mane oorna matin nyoro mondo mi namadhi, ok owach mondo akelnu. To Raymond Nikech Raymond Omolo ema nomiya to mane owadwa to kendo mane wuodwa mochung' ne arita akelo nu kar ka akelo ka siling' aluf ang'wen mondo jowa man ka be ang' nyalo madho koro jodalawa an Jakom, an adwa mondo awach kamae. Adwa mondo awach kamae. Jakom, nikech amba wuotho gi sadaka mar hey. mondo matin mano miya no. Yes. Okoro ka umiyo ji dakika ariyo to miya adek. Mondo awachi nikech adwa wacho gigi step by step. Namba achiel, An adwa wacho wach mar sirikal mamalo ka William Samoei Ruto. Asebiro ka nyaka chak bet ka awuoro ahinya kendo amor kabisa nikech ng'ama winjo ka wacho wach mar Gachagua onge ka. Wach mar Jalinda Mwananchi be ng'ama wacho ka onge. Omiyo an amor kabisa ka William Samoei Ruto utamboe kaka president midhi landi kendo 2027. Adwa wachonu gimoro ka jodalawa, ka wadu Nyasaye oyie nyathi jirandi ng'ato mako bade modhi kama itoke, bed mamor nikech samoro kata ok omako badi to kinyo nya mako bad nyathini. William Samoei Ruto an awuotho kode ka gi chama mare mar UDA ei Mathare kae. molawa aringo adhi adak muradi ochako lawa aringo adhi dala sani koro ayuyo mokoso ok ayu sama nadhi mondo mi alu bang' william samoei ruto naonge kata gima nanyalo kete mesa nadak hospital ward e tiaore ute mag mabati ma immediately ka nosemiya tich ka nadar kanyo to kobudho to aneno ka pi oywa ji kanyo tiende ni an achiel kuom jok mane okonyo ma dine osetho ma wich de wich owilgo jodalawa kanya wacho marach kata kaluwe dibe nakoso dong' mano ng'ama nokonyo ngimana mar ariyo jodalawa ok adwa wuoyo kuome mang'eny nikech aneno ko position mapingo William Ruto ka timore nade onge but an gima adwa wachonu en gimoro achiel An gimoro achiel kende ema adwa wachonu. Ng'ato wacho kata ok ni ng'ato wacho. An kapok nadonjo e sirikal nawacho ni ng'ato ang'ata ma e sirikal onego bed ni idhi kucho timako ji ikelo akela, idhi kucho timako ji ikelo. Adhi ayudo ka en gima tek. Tijegi nyaka wan momiwa tijego nyaka wa lobby for job. Ng'ama biro kawo akawa tich miyi kama to onge. Tadwa wuoyo kadwa support Dr. Raymond Omolo. Mana ka temo kelo ni niya, asewuok e gorofa mar William Ruto nikech ng'ama nyalo pinge onge. Dr. Raymond Omolo ka seche moko kago wang'a e kamera ka ji wacho ni oh, Omolo nyaka ne ndiko timo ang'o, oh, Omolo osetimore nade. An an achung' dala ka bondo. To ka achung' dala ka bondo to ne an appointment mar William Ang'owa Ruto. To kendo na support William Ruto gi gi denda te. No pass out no wuok kae. Ng'ama tiyo matek mandiko nyithinyo joluo e sirikal malo Dr. Raymond Omolo onge to kikia to adwa pimonu gimomiyo uwero joma kondiko ng'ato kata an kamako bad nyathino tabiro lando miyawu microphone mondo alandi to Omolo en ng'ama ong'wony wuod Adwen mong'e wach mar Adwen gi chike mag Adwen oling' thi owacho niya otena memba to enda zake. Koro in mokonyi no in mamondi timri nade? Ilandi. Koso nang'o jodala wa? Omiyo an kachung' ka an omolo sekonya to sekonyo joga to setimo ang'o an jaoda en polis to nyocha waywarego mana madhare kobika. Jodala wadong' mano ber. Mar ariyo kadwa wacho kamae Omolo ni e ng'ama miyowa barupe to wadhiga e liel nikech achung' dala interest mara te ni dala unye ubiro dala uyudo kaka nyocha kopiny. aneno nyocha aneno omiwa barua kata mag puonjgi tachunga lando mane liel Correct. yawa ere ng'ama nyathine notimo puonj ka koro kata ka ne in gi interest gi ng'ato tiseto ng'ato ni ang' bi e liel ma kama adhi chiwo barua koro kiwinjo ka penjo kuong iringi bi mondo abi jodalawa kar kanyo endo omolo konyo koso ok konyo koro un udwari mondo nyisu machal nade kidwaro kony mar omolo Ka in ema pok ochoponi, to sani ema podi. To bahati mar ng'ato kik we nindo oko. Sama ng'ato yudo, king'eyo de kaka ing'eya kama, ang'o ma dhi moni yudo gima omuol onego bed ni yudo? Sani dong' anyiewo soda ka, ok omiya mondo amiu keche to kokele to piny lich. Tabro make sure ni nyaka obi obi ka mondo mi okel mondo omos ji. Akia ni uwinja maber. Jodalawa Ei kwach mar ndiko ema winjo kiwacho ka jokodalo gi joka wakili gima ji wuoye ka en mana wach ndiko. To adier gima onego wawuoye kabisa ok soda moko matindo tindo maneno kimadho ka ni mibunge okelo. Gima onego wawuoye ka en ni jolweny no pass out. Wakili nokelo ji adi to dalo nondiko ji adi. Mano e dongruok. Koso kanyo wacho marach jodalawa. Onego uwach ni mbu- ofis mbunge pass out nowuok. Waneno kosoro gini ochung' gi jogegi ka gikwakore, ji mor. Waneno ka Sudi ochung' gi joma no pass out, ji omor, ji mosore. Nyaka jolweny, nyaka jonyuol ma nyithindgi no pass out. Jonyuol dhi malich ka kwako nyithindo. Madhare ka jonyuol adi mano kwako nyithindo mano pass out. Jodalawa, mana wacho marach. An adwa wachonu kama jodalawa. An adwa wachonu kama. Ato siasa ma madhare na aweyo. Odiwuor ere? Odiwuor, odiwuor ma youth leader ni endi ema oluoch omako wago kae to tiyo ofis oluoch. Mm. Ndalo mana kampen ne Bilian Ojiwa. Omaka ka motera nyaka ka DCI ka nyaka gudi wuor mineno ni endi. Mm. Ni ya wapango kode wuo. To wuo to wakili tapango kenda mondo chwad muolo kacha. Timako nyako di wuor manokia wachni. No di wuor be ne wan go e mpangilio no. Jodalawa. Koro ka pap koewi ni gimoro oewi, an adwa wachonu adieri. Ato ung'e maber be unena ka social media. Ng'ama okia olu John Odek. Ang'eny kabisa e State House. Correct. Dong' mana adier. Eh. Nitie gimiluongo ni NIS report. Jodalawa osiko gola golo dalo top, gola golo dalo top, makata giwa golo dalo top akia. Taro, taro, taro. Ang'nia Ang' ni koro ni an akampen ng'ato. An ok akampen ne ng'ato because an odalo onge gima osemiya. Wakili at least kana dak e tie aora ne chulona rent. Wakili ondika kae achamo msara dweche ariyo. Jogi ogoyo dhoga ma ok aneno kata. Kare Nyasaye nong'e maber ni wuog ka adhi miyi kama ng'owa kama chielo. Dong' sana achamo. Kanyocha obiro utali kacha ta inse ni mheshimiwa in kik ichul bill. nikech koro an director Utalika Nyamogo Tiluyo itim rinade dhi modong' an mabiro timo renade chulo jodalawa adwa tieko nikech ang'eyo ni weche ng'eny ka to sae matin to achiel ku gima okela madhare maduong' ahinya to ok ne wuoyo achiel kuom jaduol miluongo ni Fred kama ne wantie ka Juliet notho An adwa dhi go arambe kanyo ater gira nikech en ng'ama nang'eyo ahinya. Koro donge ambe nyaka ywag gi jowa? Nikech an kata ka tho to samoro nitie ji moko ariyo adek ma biro wacho ni odek Nyaka nyaka wadhi watim. watimre nade? Waiki. But gima wacho madwa weyugo en achiel. Eh, Nairobi governorship Nairobi governorship adwa wachonu gimoro. Ang'e ni security mara ber. To gima adwa wacho chalo kama. Jodala wa uwinja. Jodala wa uwinja. Gima adwa wacho tawacho ni adieri to samoro adieri ni be iti ok dwar winji. Ata adwa chuni kieri winji kieri timri nani? We. Jodala wa nyathi ma babu winoni. gima nyalo geng'e e bedo gavana pok oyudi. Gimomiyo awacho ma chalo kama, awacho kama, awacho kamae, jodala wa awacho kama, aruwe nikech an ok an ja siasa kae, an ja siasa dala to wetama wacho adieri, adieri mara ambe kaka nene gi kaka inene opogore. Kaka ninena kadonjo e UDA gi kaka Nyasaye nonena nopogore. Sani kora chiemo in in e ODM an ma samoro kora nyalo miya kota moro dhi gero. Koro gima wacho en ya. Gima adwa nyiso Babu Owino. Gima adwa nyiso Babu Owino en gimoro achiel. Adieri ma Nyasaye koda piny ringo koda piny ogwom koda piny timore nade gini ochomi lakini we ringe counties mamoko kidwaro gavana kidwaro gavana bi nairobi iwuoth ir jaluo wuoth ir mluya wuoth ir mkamba wuoth ir kabila te mondo mi ikwa kura wedhi homa bay kama ok ichung'e wedhi siaya kama ok ichung'e. Sani ji dhi tho nikech nyingu, nikech udhi udhi kuchocho nyithi joluo ema dhi tho. Koro ber mondo awach ni adieri. In as much as ni you are, you are a potential candidate, duog dala Nairobi kama ichung'e mondo idhiyo. Jodala wadwa wachonu gimoro. Sani ka Babu Owino oyudo oyudo governorship kata gi chama moro amora to nyaka wa celebrate nikech jaluo ema obedo gavana. Sani joma wacho ni ya joma wacho kamae, we mondo awachnu, we mondo awachnu sani endi jomoko ne kona kano dek nyaka ne sirikal mi tich. Adier nyoche waneno kimiyo nyathi ng'ato vocha modhigo e skul. Donge an gi yudi e seche ka ne ok udwara? Donge ne ok udwara seche ka? To nyathi ma nyamiyo ni, donge wuon gi ne ja ODM? Koro ka jowa gi ni kamoro amora, mane kwa nyalo chiemo. Dr. Raymond Omolo ne wan go e UDA. Kane an coordinator mar UDA Homa Bay County to en ema nofanda. katimo gik moko. Omolo mineno ni endi. Sani ji onur kuom Omolo nyaka joma ni ka gi ji te onur kuom Omolo. Dak koro ung'iye wach mar chama. Jodalawa king'iyo wabunge, king'iyo wanga onur kuom Omolo. Nomolo kiweya to magwanga idhi landi. King'iyo ang'iya mbadi Ne ginur kuom Omolo nikech Omolo ema nopayo mane ji dhigo ka Ruto. Ariambo koso wacha adier. Kata mana Wandayi odhi mana ka Ruto nikech Omolo ema nopayo yo madhi kono. Sani endi adier ma Nyasaye ato an e sirikal to ng'ama tiyo matek malo jogi Omolo chalo ka gima en e minista kila mahali. Ong'e ni vijana onego chiem, ong'e ni chi liel onego gedi, ong'e ni chi liel onego chiem, ong'e ni nyithindo onego ndiki. Jodala wa ng'ama ber to ber nade? Jodala wa koso gik ma Raymond timo gi uno kunegi. Dongu neno gik ma Raymond timo. Omiyo an, an abiro ka, to kabiro ka nang'o? An gima kora dwa kwayo ka dhi bet piny, ka wuok. Jodala wa. akia kata gik matimore gi buneno. Jaluo nyocha iwacho ni namba abich kata ang'wen chien e weche mag okura. Oseom jaluo moom piny mosani namba adek. Kaso pod pachi thin iwacho niya ni Ruto idhi yombi. Wang'ni wang'ni Homa Bay e Tharaka Nithi midhi landgo Ruto. Awacho ni nono kara kanisi mano landgo kucho cho wang' ni joluo midhi tigo kaka ilando Ruto. Wan ok wadhi ng'eyo ni kura gin adi moa e luo land kata oland mana jaluogo kura milion apar kawe kaka iyudeno. Wan bora noland ng'awa Ruto. Koro kama wan ka Walando mana tuta mar ang'owa Ruto kaka idhi lande gi kaka milion apar dhi wuok e luo land. Wan watimore nade? Wakia. Wan gima duong' mwang'eyo ni William Ruto idok tim nade? Landi. Ka ok kamano to mad Nyasaye mondo ogwedhi.